זייט געגריסט, איר הערט די באסטאנער אידישע ראדיא פראגראם דאס אידישע קול אויף ראדיא סטאנציע WUNR זעכצן הונדערט AM ברוקליין מאסעטשוסעטס, ווי אויך אויף דער אינטערנעץ אידיש וואויס דאט קאם און דורך פאדקעסט אונטערן נאמען The Yiddish Voice.

מיר געפינען זיך אויף פֿיר הונדערט מיט צען הארווארד גאס אין ברוקליין, אונזער טעלעפאן איז זעקס איינס זיבן, פֿינף זעקס זעקס, זיבן איינס איינס דרײַ, נאכאמאל, דער טעלעפאן איז זעקס איינס זיבן, פֿינף זעקס זעקס, זיבן איינס איינס דרײַ. מיר שיקן ארויס די ביכער וואו איר פארלאנגט.
הגאון דוד דערהערט דאס אידישע קול אויף WUNR טויזנט זעקס הונדערט AM ברוקליין דאס רעדט צון אייך מאיר דוד. אביסל פריער היינט האב איך זיך דערקלונגען צו דער זינגערין ריקי רויז וואס האט נארוואס ארויסגעגעבן א ניי ליד וואס איז צום הערן אויף יוטוב און אנדערע פלאטפארמעס דאס ליד הייסט גלות בלוז. ריקי ראָז איז שוין גערעכנט ווי א ראק סטאר אויף דער אידישער גאס, און איך רעקאמענדיר איר מוזיק און איר קאמעדיע, מען קען זי אויפזוכן אויף אינסטעגראם, אויף יוטוב, און אפילו אויף טיק טאק און פעיסבוק און מסתמא טוויטער אויך. איז לאמיר זיך באקענען מיט ריקי ראָז אין א לענגערן שמועס, און מיר וועלן אויך הערן פון איר מוזיק אפאר לידער. כ'האב זיך דערקלונגען צו איר אינדערהיים אין ניו יארק היינט מיטוואך דעם זעקסטן אוגוסט. האט הנאה! איך בין ריקי ראוז, איך בין א זינגער, א ענטערטעינער, איך קום פון די חסידישע קאמיוניטי פון סאטמאר פון וויליאמסבורג און ברוקלין, און איך זינג אויף אידיש. און איך האב לעצטנס יעצט פערפארמט אויף די סאמער סטעידזש אידיש קאנצערט און פון סאטמאר צו סאמער סטעידזש.
זייער גוט, א דאנק פארן אריינפיר, און מזל טוב. יעצט איז ארויס, ס'איז נארוואס אראפגעפאלען אויפן אינטערנעץ, דיין ניי רעקארדירונג, עס הייסט גלות בלוז, לאמיר הערן נאר א.

אה, דאס קלינגט זייער גוט. יישר כח. שכוח שכוח. קענסטו אביסל אונז געבן אן אריינפיר צום ליד? יא, די גלות בלוז איז, קודם כל איך בין א גרויסע חסיד פון די בלוז מוזיק, איך בין זייער אינספייערד פון רעי טשארלס, בי בי קינג, בלוז, דזשעז אויכעט אביסל, באט בלוז איז האט א ספעציעלע פלאץ פאר מיך, און איך פיל אזוי ווי אידיש און קיינמאל ס'איז קיינמאל קיינעם נישט בייגעפאלן צו מאכן א אידיש בלוז ניגון, דאס פארשטיי איך נאכנישט, ווייל קען זיין ס'איז דא און איך האב נישט געהערט דערפון, באט ס'גייט אזוי גוט צוזאמען, די

אינטערעסאנט וויאזוי דו דעפינירסט גלות. יא.
גלות איז ווען מען קען נישט טרעפן א היים. מען איז עקזייל, יא. מען איז ארויסגעווארפן פון דער היים. אבער אין דעם פאל האט עס גארנישט צו טון מיט ישראל און וואוינען חוץ לארץ, נאר צו טון מיט זיין עליענעיטעד ווי מען זאגט אויף ענגליש, יא? יא. יא יא, נישט דווקא ארץ ישראל, איי מין אין די גרעסערע בילד אפשר, אזויווי אונז זעמיר אין גלות און ביז משיח קומט נישט איז נישט דא קיין אמת'ע גאולה, נישט קיין חילוק טאמער טאמער מ'איז אין ארץ ישראל אדער נישט איז נאך אלץ איז מען נאך אלץ אין גלות, ס'איז נישטא קיין גאולה ביז, אזוי ווי מ'האט אונז אויסגעלערנט איז אז ס'איז נישטא קיין גאולה ביז משיח קומט, כ'ווייס נישט אויב משיח איז א מענטש אדער אויב ס'איז א ענערדזשי אדער וואס פונקטליך דאס איז, אבער אונז פיל מיר נאך די גלות, אונז פיל מיר אז אונז זעמיר נישט אינדערהיים, מענטשן מאכן מיט, מ'ליידט פארשידענע זאכן, און יא, ס'דא אסאך גוטע זאכן וואס מ'קען זיין זייער דאנקבאר פאר, אבער ס'איז אויך דא אסאך וואס מ'ליידט אויף, און אמאל דארף מען געבן אזא גוטן קרעכץ ווען מ'איז אין גלות, מ'דארף זינגען די בלוז. אה, קודם וויל איך אז דער עולם זאל וויסן זיין וואו אזוי, ווי אזוי קען מען זיך צוהערן צו דעם ליד, קען מען דאס קויפן אדער הערן אויפן אינטערנעץ? מען קען עס קויפן אויף אייטונס, מען קען עס אויסהערן אויף אלע פלעטפארמס, אויף עפל מוזיק, ספאטיפיי, יוטוב, און אויף יוטוב איז אויך דא, האב איך געמאכט א ספעציעלע ליריק ווידיאו וואס דאס האט די טרענסלעישאן און די טרענסליטערעישאן ביידע אויף ענגליש, אז יעדער איינער זאל עס קענען פארשטיין, ס'דא מענטשן וואס האבן מיך געזאגט אז זיי גייען דאס נוצן זיך אויסצולערנען מער אידיש ווערטער. זייער פיין. איז א זאל מען אויפזוכען גלות בלוז ריקי ראוז און רוקי ראוז שרייבט מען RIKIROSE. ריקי ראוז יא, מיין אמת'ע נאמען איז רבקה ראזענבערג אבער אין דעם וועט מען נישט אריין גיין. זייער שיין.
אקעי איז א נו איך ווייס אביסל וועגן דיין געשיכטע און דו ביסט א. אגב, זייער אפען מיט דיין פארגאנגענהייט, אפשר קענסטו אונז איבערגעבן אביסל פון דיין געשיכטע, וואלט געווען זייער אינטערעסאנט. יא, סאו איך בין אויפגעוואקסן אין א קהילה וואס ס'הייסט בני יואל, דאס איז א סעקטע פון סאטמאר, דאס איז נישט ס'האט זיך אנגעהויבן כדי שפיקן ווען אסאך יאר צוריק, פשט דרייסיג פערציג יאר צוריק מסתמא, אדער מער, איך האלט שוין נישט חשבון, אבער בני יואל איז זייער א עקסטרעמע סעקט, און זיי האלטן נאר מיט די אלטע רבי נישט מיט אלע נייע רביס, און זיי האבן געהאט א עקסטערע סקול און א סאמער קעמפ, כ'האב געהייסן בעיקבאר רצון די סקול, כ'בין געגאנגען אין בעיקבאר רצון סקול, און כ'האב אייביג געזינגען און פערפארמט, געמאכט דזשאוקס, אייביג בין איך געווען א ענטערטעינער שוין פון אלס קינדווייז אן, ווען איך בין געווען יונגער איז עס געווען זיס, יעדער האט געזאגט, wow קוק ווי זיס קוק ווי זיס, מענטשן פלעגן זאגן אוי אזא שאד ביסט נישט א יונגל, אזעלכע מינע זאכן, שפעטער מען איז געווארן אביסל עלטער נאך די צוועלף יאר נאך די בת מצוה האט מען שוין נישט געמעגט זינגען אזויפיל, סאו ס'איז שוין נישט געווען אזויפיל אפערטוניטיס צו זינגען, נישט געווען קיין געלעגנהייטן קיין סאך, ס'איז געווען דא דארט אין די ביקור חולים פאדי מיט די פארשידענע חסידישע פרואידישע איווענטס האט חוץ פון דעם נישט געווען קיין סאך ווי צו זינגען, בכלל ס'נישט געווען אינקארעדזשד פאר א מיידל צו זינגען, אבער איך האב אייביג געוויסט אז דאס וויל איך טון, און איך האב בכלל נישט ליב געהאט די, כ'האב קיינמאל נישט ליב געהאט שטארקע פרומקייט, און צוביסלעך ס'האט זיך אנגעהויבן אלס טינעידזשער האב איך אנגעהויבן זיין מער רעבעליעס און גיין מיט א קערצערע קלייד און גיין מיט מעיקאפ, גיין אזוי גיין אזו, נאכדעם האב איך מיך געטראפן מיט מיין עקס מיין אונז האבן חתונה געהאט מיין טאטע האט נישט בשום אין אופן נישט מסכים געווען צום שידוך ווייל ס'איז נישט געווען א ארעינדזשד שידוך, און ער האט מיך געזאגט אז אויב איך גיי נישט טראגן א שפיצל נאך די חתונה קען איך מער קיינמאל נישט זיין א טייל פון די משפחה, און איך האב בכלל נישט געוואלט גיין מיט א שפיצל, איך האב געזאגט א גוטן פורים, לאמיך אפ מיט די שפיצל, איך דארף נישט די משפחה, און כ'האב געטשוזט א אנדערע וועג, און נאכדעם בין איך געווען חתונה געהאט פאר זיבן יאר, נישט געווען קיין העלטי מערידזש, אונז זעמיר ביידע געקומען פון פון אסאך נישט קיין געזונטע בעקגראונדס, און ס'האט גענומען, ס'האט גענומען א לאנגע צייט ביז אונז האמיר זיך ענדליך געגעט נאך זיבן יאר, און דעמאלטס בין איך אינגאנצן האב איך דיסיידעד איך גיי, איך גיי נישט זיין, איך גיי נישט גיין אזוי, גיין אזו ווייל יענער וויל, איך גיי טון וואס איך וויל, און ווי אזוי איך פיל, און אויב איך קאנעקט נישט צו אידישקייט גיי איך עס נישט טון סתם אזוי ווייל ווייל איינער האט מיך געהייסן, סאו כ'האב אלעס אוועק געווארפן, און נאכדעם נאך אפאר יאר האב איך צוריק אנגעהויבן טון אמאל דאס אמאל יענץ, למשל יעצט האלט איך כשר, יעצט אמאל אמאל האלט איך שבת, כ'האב ליב זאכן, ס'איז דא די זאכן פון אידישקייט וואס איך האב ליב, אבער איך טו עס פון ווילן און פון איך קאנעקט צו דעם נישט סתם אבי ווייל מ'האט מיר געהייסן און אזוי מוז מען און אז נישט גיי איך ברענען אין גיהנום, סתם ס'קומט פון א אנדערע פלאץ. איז דאס איז די מעשה אין קורץ, און מוזיק איז אייביג געווען א גרויסע א גרויסע זאך פאר מיר, ס'האט מיר נאר גענומען זייער א לאנגע צייט צו צו טון וואס וואס טוה מיין מוזיק עכט וויאזוי איך האב עס ליב צו טון, און איך בין דורכגעגאנגען אסאך הילינג און ס'האט גענומען ס'האט גענומען א שטיק צייט באט ברוך השם יעצט קען איך זאגן אז איך טוה עס מיטן גאנצן הארץ און איך בין דאנקבאר אז איך קען עס טון און ס'איז מיין תפקיד ס'איז מיין אמט, סאו יעצט נאך אפאר יאר וואס מיין טאטע האט געזאגט איך קען נישט זיין מער אין די משפחה, מיין יונגערע שוועסטער האט אויכעט חתונה געהאט, זי האט זיך נישט אנגעטון א שפיצל, זי האט זיך אנגעטון א שייטל, און מיין טאטע האט איר אויכעט ארויסגעווארפן, יעצט מיין אלע ברידער און שוועסטער האבן נישט געוואלט פארלירן נאך א שוועסטער, און צוביסלעך זעמיר אונז אנגעהויבן צו ווערן מער און מער פאראייניגט, און אנשטאטס צו זיין צו זיין אויף מיין טאטע'ס זייט זענען אונז אלע צוזאמען און מיין טאטע איז אמאל קומט ער נישט אמאל קומט ער יא צו די שמחות ער קען מען זאגן מזל טוב און אהיים גיין אויב ער זעט אונז זעמער דארטן באט אונז קען מען נישט גיין צו זיין הויז אונז זעמער נישט וועלקאם מיין ברודער און שוועסטער זענען אונז אלע גוט מיט אפאר פון זיי מער גוט ווי אנדערע און מיין מאמע איז, זי איז מער אזוי ווי, זי האט נישט קיין ברירה ווייל זי דארף טון וואס איר מאן הייסט, אזוי ארבעט עס געווענליך אין די קאמיוניטי, און סאו ס'איז אביסל, ס'איז אביסל טרויעריג פאר איר אז זי קען נישט עכט האבן אירע קינדער קומען צו די הויז.
און דו דו זינגסט טאקע מיט איינע אדער מער שוועסטער, יא?
יא, איין שוועסטער, איין ברודער, און א ניס, א ניכטע. זיי זענען פרום, שומר תורה ומצוות, חסידיש, אבער זיי זענען נישט אזוי עקסטרעם פרום, זיי גייען שוין מיט א שייטל, זיי האבן סמארטפאונס, ס'איז שוין אביסל מער מאדערן. וואס זענען נאך אלץ פרום. אסאך פון אונזערע צוהערער מערסטענס פארשטייען אידיש זייער גוט און רעדן אידיש אין אסאך פאלן א גאנץ לעבן אבער נישט אלע ווייסען טאקע וואס הייסט א שייטעל, א טיכל, א שפיצעל, קענסטו דעפינירען און ערקלערען? יא, סאו א שייטעל איז א איז א וויג, יא א שייטעל, נאכדעם איז דא א שפיצעל איז א מין זאך וואס סא א קליינע שטיקל פון האר אין די פראנט, א פיצי פיצי שטיקל האר, ס'נישט עכטע האר, ס'געמאכט פון אזעלכע פעדעמער, ס'זאל אויסזען אפשר ווי אביסל האר, און אויף דעם בינדט מען ארויף א טיכל, און די האר שטעקט זיך ארויס בעתן א האלבע אינטש, און דאס הייסט א שפיצל. אז דו גייסט אויף גוגל און דו לייגסט אריין די ווארט שפיצל וועט ארויפקומען בילדער וואס קענען זען פונקטליך וויאזוי ס'זעט אויס. נאכדעם צווישן שפיצל און שייטל איז דא נאך אסאך מינע וועגן וויאזוי זיך צוצודעקן די האר, ס'דא א פראנט וואס דאס איז א טיכל אבער מיט א שייטל אונטער דעם, און נאכדעם איז דא א שייטל מיט א העט, דאס איז א שייטל און מ'גייט מיט א הוט אויף דעם, נאכדעם איז דא א שייטל מיט א בענד, און נאכדעם איז דא א הוילע שייטל וואס דאס איז א געהעריגע שייטל, און ס'איז דא פארשידענע מיני שייטלעך, ס'איז דא יומען העיר, און ס'איז דא די פאלשע האר, ס'איז דא לעיס פראנט וואס מ'מאכט שוין היינט וואס זעט זייער שטארק אויס ווי האר, ס'איז דא פארשידענע מיני זאכן, ווען דו ביסט געווען א חתונה געהאטע האסטו שוין רעבעלירט מיט דיינע האר? נישט געטראגן קיין שפיצל, אנשטאט א שפיצל האסטו געטראגן א שייטל, איא? יא, די ערשטע פינף יאר בין איך געגאנגען מיט א שייטל, און נאכדעם האב איך מיך אויסגעטון די שייטל און איך בין געגאנגען מיט מיין האר די לעצטע צוויי יאר פון מיין מערידזש.
דו האסט אויך גערעדט וועגן גייסטיגע געזונטהייט, מענטעל העלט, ווילסטו אביסל ערקלערן וועגן דיין געראנגל מיט דעם? יא, דאס האט זיך אנגעהויבן אויכעט שוין אלס יונג, נישט אלס קינד, אבער אלס טינעידזשער, וויאזוי זאגט מען טינעידזשער אין אידיש? אהה, מיר זאגן צענערלינג. צענערלינג, אה, אין די צענערלינג יארן, דאס האט זיך אנגעהויבן אין די צענערלינג יארן, יא, האב איך אנגעהויבן פילן אזא, איך האב נישט געוואוסט פונקטליך וואס דאס איז, יעצט ווייס איך אז דאס איז דעפרעסיע, אבער מען האט נישט גערעדט, היינט צוטאגס אין די חסידישע וועלט יעדער איינער רעדט שוין, נישט נאר אין די חסידישע וועלט איבעראל, יעדער איינער גייט צו טערעפי, יעדער איינער איז פארנומען מיט מענטל העלט, ס'איז געווארן א גאנצע זאך, ס'איז שוין א נארמאלע זאך, באט דעמאלטס, מען רעדט דא פון פופצן יאר צוריק,

געגאנגען פאר העלפ און אנגעהויבן זעהן א טערעפיסט, אין אנהייב האט מיין מאמע נישט געוואלט איך זאל גיין ווייל עס וועט שאטן פאר א שידוך, אבער צום סוף האט מען איר איבערגערעדט און איך אנגעהויבן גיין פאר העלפ, מען האט מיך געלייגט אויף פארשידענע פילן, מען האט פרובירט אלעס, און פאר, איך וואלט געזאגט פאר צען יאר, אפשר אפילו מער, צוועלף יאר, בין איך געווען ארויף און אראפ פון די פילן, פון אנטי דעפרעסענטס, נאכדעם האב איך אנגעהויבן ליידן אויף פעניק אטעקס, ביז אפאר יאר צוריק, איך וואלט געזאגט פיר יאר צוריק אפשר, האב איך אנגעהויבן צו עקספערימענטירן מיט אנדערע מיני טערעפיס, נישט נאר פילן, איך בין אראפ פון די פילן, איך האב אנגעהויבן, איך האב געטון סייקעדעליקס, איך האב געטון ברעט ווארק טערעפי, אטעמען, עקסערסייזעס, פארשידענע מיני טערעפיס וואס האט מיך זייער זייער געהאלפן, יעצט לעצטענס האב איך אנגעהויבן IFS טערעפי, וואס דאס איז אויך א מורא'דיגע מורא'דיגע טערעפי וואס האט מיך אסאך געהאלפן, און צוביסלעך האב איך מיך אנגעהויבן אויסצוהיילן און איך האב בין אייביג געווען זייער אפן וועגן די אלע זאכן, איך האב אלץ גערעדט דערפון אויף מיין סאושעל מידיע, ס'איז וויכטיג צו רעדן דערפון אז מענטשן זאלן נישט פילן זיי זענען אליין, יעדער ליידט אויף עפעס, מ'דארף נאר געבן א כאפ אזא טיפע אטעם אזוי ווי איך זאג אין מיין ניגון, א טיפע אטעם אריין אטעם ארויס, און טון וואס מען קען זיך צו אויסהיילן. מוז באמערקן אז דו האסט א ליד טאקע מיטן נאמען אטעם אריין און אטעם ארויס, יא?
יא. איז דא, קענסטו אביסל דערקלערן וועגן דעם ליד? איז דאס באזירט אויף דער טעראפיע? סאו די ליד איז ס'איז א מורא'דיגע ס'איז א מורא'דיגע מורא'דיגע זאך ווייל נישט קיין חילוק וואס ס'גייט שלעכט אין לעבן, מ'דארף, ווען מ'כאפט א טיפע אטעם אריין און א אטעם ארויס קען מען האבן א קלארערע קאפ, און מ'קען, מ'קען בעסער אנגיין אזוי, אז מ'כאפט א טיפע אטעם, אסאך מאל מ'איז ביזי ארומלויפן, מ'איז אזוי פארנומען א גאנצע לעבן אז מ'פארגעסט צו זיך געבן א שטעל אפ טיף אריינאטעמען און אויסקלארן די קאפ, און פאר דעם האב איך געמאכט די ניגון, ספעציעל ווען איך האב געליטן אויף פעניק אטעקס איז אטעמען זייער א וויכטיגע זאך, ווייל מען קען מיט די אטעם מאכן די הארט רעיט זאל זיין אביסל שטייפער, קען דאס טון מיט א אטעם אליינס, ס'איז זייער א פאוערפול זאך. איז גוט זאל דער עולם אויך דער עולם וויל אויך וויסן זיין ווי אזוי קען מען זיך פארבינדן מיט דיך און דיך נאכפאלגן אויף סאציאלע מידיען.
סאו מ'קען מיך נאך אויף סאשעל מידיע איז ריקי ראוז ר איי קי איי אנדערסקאור ראוז, און נאכדעם איז דא אויף טיק טאק בין איך ר' ריקי ראוז, אויף יוטוב קען מען מיך אויך טרעפן, אויף פעיסבוק, אלעס אונטער ריקי ראוז, און איך האב יעצט א שאו וואס ס'גייט זיין אוגוסט טווענטי פאר אין די אפער וועסט סייד טרייעד טיעטער, דאס גייט זיין א מורא'דיגע שאו, דו ווייסט משה ראזענפעלד פון גאלדען לעמפ קאנצערט? אה יא, משה ראזענפעלד, דאס איז זלמן מלאטעק'ס א קוזין און ער איז א אימפרעסאריאו פון אידישן טעאטער. יא, ער גייט, ער איז די, ער האט געבוקט די קאנצערט. דער פראדוצענט.
יא, פראדוסער, יא, פראדוצירער. מיינע שאוס איז איז אינטערסאנט ווייל איך טוה אביסל קאמעדי אביסל מוזיק, ס'איז ווער ס'קומט האט זייער הנאה, קאמעדי איז אויכעט א מורא'דיגע זאך ווייל ס'העלפט אויך ארויס אין אלע מצבים, קען געבן א מאך א וויץ מאכט עס לייכטער אביסל די מצב, און מען דארף לאכן, דארף לאכן אביסל. נו, וואס איז א וואס איז א וויץ א וויץ וואס דו קענסט אונז איבערגעבן? עס האט צו טון מיט די נערוון ווען א ס'איז געווען, דאס קומט פון א פון א פלעי וואס אונז זעמער אויפגעוואקסן מיט, די פלעי הייסט דער לעצטער געדאנק, און איינער פון די קערעקטערס ער הייסט חיים שטינקעוויטש, און ער גייט צום דאקטער, ער זאגט, ער זיצט אין די דאק אין די ווארט זאל, און ער פרעגט די מענטש וואס זיצט נעבן אים, וואס זענט איר דא ביים דאקטער היינט? זאגט ער, איך האב צו טון מיט די נערוון. פרעגט אים יענער, מיט וואס? מיט די נערוון! מיט די נערוון! שטייט ער אזוי ער האט צו טוהן מיט די נערוון? דו קענסט עס נישט דערקענען פון מיין אידיש אבער פון די מאמע'ס צד שטאם איך פון אונגערישע אידן און דיין אידיש און דיין אקצענט קלינגט זעהר היימיש. וואו.
דו רעדסט אביסל אונגעריש? אפאר אויסדרוקן? מאדזשאראל נעמט אדם.
נעמט אדם. און יא אישתנם, יא. יא אישתנם, יא. איגען.
קענסט אביסל ערקלערן וועגן דיין טאטע מאמע באבע זיידעס פון וואנעט זיי שטאמען? סאו מיין אלע מיין באבעס און זיידעס זענען פון אונגערן, איך האב איין זיידע וואס איז פון ראמעניע אבער דאס איז א חלק פון ראמעניע וואס איז כסדר געווען אזוי ווי איין טאג איז עס געווען ראמעניע איין טאג איז עס געווען אונגערן און יא זענען אלע פון אונגערן פון קליינע שטעטעלעך און אלע חסידיש חוץ מיין טאטעס טאטע ער איז פאר די מלחמה געווען נישט חסידיש נאך די מלחמה איז ער געווארן חסידיש.
דו ביסט דו קענסט זיך מיט די נעמען פון די שטעטלעך?
יא, איין זיידע קומט פון קאבא הייסט די שטעט, הייסט די שטאט, האסט אמאל געהערט פון קאבא? ניין, נאר קאבא אין מעקסיקע. יא, נאך דעם אנדערע באבע קומט פון טעמעשוואר.
טעמעשוואר?
טעמעשוואר איז אויכעט געווען עפעס ראמעניע פארשטיק צייט מיין איך. טעמעשוואר, ביידע באבעס קומען פון טעמעשוואר און איין זיידע, די אנדערע זיידע קומט פון סאטמאר, פון סאטמער.

און יא דערצייל וועגן דיין אידיש, איך איך איך קען עדות זאגן אז דו נישט נאר רעדסטו אידיש נאר שרייבסטו אידיש אויך זייער גוט, אזוי האט מען דיך אויסגעשולט?
שכוח, יא יא, אידיש אינדערהיים האט מען נישט געלאזט ליינען קיין ענגלישע ביכער אדער רעדן אין ענגליש, מען האט נאר געמעגט רעדן אויף אידיש, אפילו אז מען האט געזאגט א ענגלישע ווארט האט מען דאס געמוזט זאגן מיט א אקצענט, למשל אין אונז האבן מיר גענוצט אסאך ענגלישע ווערטער, כ'האב אמאל געזאגט פאר מיין טאטע איך גיי אין גראסערי זאגט ער מיך משוגענער, זאג נארמאל ווי א מענטש, גייסט אין גראסערי? מען האט געדארפט זאגן די ענגלישע ווערטער מיט א אידישן אקצענט. ביי אונז, נישט ביי יעדן איז געווען אזוי שטרענג, באט ביי אונז איז געווען זייער שטרענג, מען האט נישט געלאזט קיין ענגלישע ביכער, סאו איך האב געליינט אסאך אידיש אלס קינד, און אלע, פארשטייט זיך נאר חסידישע ביכער, מעשיות פון רעבעס און פארשידענע, זיי האבן אויכעט אידישע נאוועלס וואס ס'איז דא, און שרייבן אין סקול האב איך אלס געשריבן אין אידיש, ביידע אידיש און ענגליש, און יא. אבער ס'איז
זייער אימפאזאנט וואס דו קענסט נישט נאר רעדן נאר אויך שרייבן, דאס איז זעלטן, אביסל זעלטן וואס מיר אין די וועלט פון אידישיסטן באקענען זיך מיט מענטשן וואס זיי רעדן פליסיג אידיש אבער שרייבן אידיש איז נישט אזוי איי איי איי, אבער אין דיין אין דיין דור אין דיין באוועגונג פון חסידים איז דאס טאקע געווען עפעס וואס מען האט אויסגעלערנט די קינדער, אלע דיינע חבר'טעס אין די שולע קענען שרייבן אידיש אזוי גוט ווי דו?
יא, אוודאי. איי מין, איך בין אויכעט זייער קריעטיוו, סאו קען זיין נישט אזוי קריעטיוולי, באט זיי קענען שרייבן אין אידיש. ביי אונז האט מען, איך קען נישט נאר דאס, אידיש קען איך שרייבן סאך בעסער ווי ענגליש. יא, ווייל ענגליש האסטו מסתמא זיך אויסגעלערנט שפעטער אין לעבן. יא, ענגליש האט מען זיך אויסגעלערנט אין פירסט גרעיד, און אויכעט אונזער אידיש האט אסאך ענגלישע ווערטער, אויב האסט באמערקט.

פון די וועב סעריע איד לייף קרייסיס. איר הערט די ראדיא פראגראם דאס אידישע קול אויף WUNR טויזנט זעקס הונדערט AM ברוקליין באסטן. א דאנק פארן הערן. האט הנאה! חשובער צוהערער, דא רעדט יענקעלע בודא פון ישראל, דאס איז דאס אידישע קול פון באסטאן, איך וועל זיין צופרידן אויב איר וועט מיך הערן, און איך וועל גיין זיי צופרידן אויב איר וועט מיר שרייבן. אויכעט, צי איר האט מיך געהערט, צי איר האט מיך געזעהן, און איר קענט מיך טרעפן אין אינטערנעט, און איך וועל זיין צופרידן אויב מיר וועלן זיך ווידער זעהן. אויב איר אור א נאנטע משפחה איז בלינד, אויב איר זעהט שווער, אויב איר איז דרוק פארקריפלט, JBI קענען העלפן מענטשן האבן א צוטרוי צו אידישע לעבן, לערנען און קולטור. טויזענטער גריס דרוק ביכער, אודיאו ביכער און ברעיל מאטעריאל, אלס איז פריי מיט מערער ווי צוויי הונדרעט אידישע ביכער צו הערען. אלע אינפארמאציע אויף דאבעליו דאבעליו דאבעליו דאט דזשעי בי איי על איי בי אר עי אר וויי דאט או אר דזשי. איינס אַכט הונדרעט פֿיר דרײַ דרײַ

און ווי דו ווייסט ביסטו נישט די איינציגע וואס איז באקאנט פאר קאמעדיע, פאר זינגען, האסטו געהאט אינספיראציעס פון אנדערע מענטשן וואס זענען געגאנגען פון דער אידישער וועלט, פון דער חסידישער וועלט צום וועלטליכער וועלט? נישט עכט, כמעט אלע מיינע אינספירעישאנס קומען פון חסידישע זינגערס און למשל יום טוב ערליך, ליפא שמעלצער, מיכל שניצלער. און מוזיק ליד פון אסאך גויאישע זינגערס. יא, ווער ווער זענען צווישן דיינע באליבטסטע גויאישע זינגער? רעי טשארלס, עלא פיצדזשעראלד, סערא וואן, ווער נאך? דאס איז שוין דאס איז פון די עלטערע דור, פון די מער יונגערע דור וואלט איך געזאגט BB King, Stevie Wonder, און פון די יעצטיגע פון די פאפ אינדעסטרי וואלט איך געזאגט לעידי גאגא איז אויך איינע וואס איך קוק זייער ארויף.
און איך האב געהערט דיך אויך זינגען א חזנות, דו קענסט זאך מיט די קלאסישע חזנים אדער די מאדערנע חסידישע חזנים?

ער איז א חזן און ער איז אויכעט א בלוז סינגער, סאו זייער אינטערסאנט, ער מאכט יעצט א סליחות קאנצערט, דאס גייט זיין א גרויסע קאנצערט, פון אלע זיינע אייגענע קאמפאזיציעס פון חזנות שטיקלעך, און די זינגערס וואס גייען עס זינגען איז מיך מיט יואל קאהן, יואל קאהן איז אויכעט א איינער וואס איז אויפגעוואקסן אין חסידיש, און אונז גייען מיר פערפארמען מיט א ארקעסטרא אלע זיינע אריגינעלע קאמפאזיציעס.
דאס קלינגט זייער גוט. איך האב געזען אן אינטערוויו אין וועלכן דו האסט אידענטיפיצירט לאה פארעסטער ווי א מענטש מיט וועמען דו האסט געהאט צו טון אין דיין קאריערע. קענסט אונז אביסל דערציילן וועגן דעם?
יא, לאה פארעסטער האב איך געטראפן איך האב מיך געטראפן מיט איר ווען איך בין געווען נאך זייער יונג, זיבעצן יאר אלט, אפשר זעכצן אפילו, איך בין געגאנגען צו א טעלענט שאו, וואס ס'איז נישט עכט געווען פאר חסידישע מיידלעך, ס'איז געווען מער אזוי בית יעקב, ליטווישע אדער מער מאדערענע, און איך ווייס נישט וויאזוי איך בין אנגעקומען אהין, אבער איינער האט מיך געזאגט דערפון און איך בין אנגעקומען, איך האב געזינגען פאר א אודישאן און זי איז משוגע געווארן ווער איז די מיידל וואס זינגט, און איך האב געמיינט זיי זענען מאדערן, איך קען זינגען וויאזוי איך וויל און איך קען טאנצן וויאזוי איך וויל, האט מיך לאה אנגעקאלט די נעקסטע טאג און געזאגט, אה, ווי מיינסטו דו ביסט? מ'זאגט דו ביסט, דו קענסט זיין אין די קאמפעטישן אבער דו דארפסט דארפסט אביסל וואטשן וויאזוי דו זינגסט, און זי האט מיך דאס געזאגט אויף א וועג וויאזוי אז זי וויל איך זאל זינגען וויאזוי איך וויל, אבער איך זאל וויסן איך בין אין בית יעקב, פארשטייסט? דאס הייסט א בית יעקב זאל דער עולם וויסן זיין אז דאס איז א גאר א פרומע שול, א פרומע שול באוועגונג, אבער דאס איז געווען לויט דיין סטאנדארד אביסל אביסל מאדערן, א בגד דעק, יא.
יא, ווייל ס'איז נישט חסידיש, ס'איז ליטוויש, און צו אונז ליטוויש איז געווען מער מאדערן. סאו האב איך מיך דעמאלטס באטראפן מיט איר, און נאך די טעלענט שאו בין איך נאך אלץ געבליבן אין טאטש מיט איר, און זי האט מיך ארויפגערופן אויף א גרויסע שאו וואס זי האט געמאכט איין חול המועד, און איך האב נישט געטארט זאגן פאר מיין מאמע אז איך גיי זיין אויף די שאו, זי וואלט מיך קיינמאל נישט געלאזט, און שפעטער האט זי אויסגעפונען ס'איז געווען א גאנצע באלאגאן, ווייל דאס איז געווען א שאו נאר פאר פרויען, אבער א ריזיגע שאו אין ברוקלין קאלעדזש מיט הונדערטער פרויען. איך שפיר צו גיין אין ברוקלין קאלעדזש אדער איינע פון די גרויסע אודיטאריומס, און עס איז געווען דארטן הונדערטע פרויען, און זי האט מיך ארויפגערופן צו זינגען איין סאנג, און און זייט דעמאלטס בכלל זעמער געבליבן בקשר די גאנצע צייט נאך עד היום הזה ביז יעצט. זיי ביטע פרענד פאר מיך לאה. יא, דאס זאל דער עולם וויסן זיין אז לאה פארעסטער איז א גרויסע קאמיקערין. יא.
א פארוויילערין. זייער פיין. און ביסטו אויך בקשר נאכאלץ מיט ליווי פאללאק? זי איז אפאר מאל געווען אויף אונזער פראגראם.
אה יא אוודאי, מיך האט זייער ליב, ליבי איז אויכעט א גוטע גוטע פרענד, זעמער שוין פרענדס פאר יארן, אה ליבי'ס מאמע איז געווען אויכעט מיין פרינסיפעל אין סקול פאר א שטיק צייט, און איך קען די גאנצע משפחה אויכעט, אונז זעמער זעמער שוין, איך קען איר שוין אלס קינד ווייז אן, א לאנגע צייט.
וואו ביסטו געוואקסן גענוי? אין וויליאמסבורג.
קענסט אביסל איבערגעבן וועגן דיין דיין געגנט פון ניו יארק און די שולע אין וועלכע דו ביסט געגאנגען?
איך בין אויפגעוואקסן אין וויליאמסבורג. און די שו ת אויך, אלעס אין וויליאמסבורג, יא ס'איז אין ברוקלין איבער די די וויליאמסבורג ברידזש.
און ווען דו ביסט געוואקסן האסטו געהערט אסאך אידיש אויף דער אידישער גאס אויף דער גאס?
יא, אלעס איז געווען אין אידיש איבעראל.
און וועגן דיין טייל פון סאטמארער חסידים, פארוואס איז דאס געווען אזוי אז א קליינער סעקטע פון דער סאטמארער קהילה?
די בני יואל זענען א אינטערסאנטע סעקטע, זיי האבן זיך אנגענומען מיט די רעבעצן, וואס איז געשען איז ווען די רעבע איז אוועק, די רעבע האט נישט איבער געלאזט קיין קינדער, און די רעבעצן האט נאך געלעבט דעמאלטס,
קודם און. ערקלערן ווער איז געווען דער רעבע.
רבינו יואל, די דברי יואל פון סאטמאר, רבינו יואל איז געווען די סאטמאר רעבע וואס האט איבערגעלעבט די מלחמה און האט אויפגעשטעלט די גאנצע סאטמארע קהילה דא אין אמעריקע, און ווען ער איז אוועק האט האט ער נישט איבערגעלאזט קינדער, איז זיין פלימעניק האט אים איבערגענומען אלס רבי, און די רעבעצן האט נאך געלעבט און זי האט נישט ליב געהאט דעם פלימעניק, עפעס האט זי געהאט א פראבלעם מיט אים, זי האט ארויפגעלייגט א טאוול אויף זיין פלאץ אין שול און געשריבן דא האט דער רבי געדאווענט און די פלימעניק ער איז געהייסן די ברך משה. די ברך משה'ס מענטשן האבן אראפגעריסן דעם טאוול און דעמאלטס האט זיך אנגעהויבן די גאנצע קריג מיט די בני יואל און די ברך משה. די בני יואל זענען א קליינע גרופע וואס האבן געזייטיגט מיט די רעבעצן, פאר דעם רוף איך זיי די אריגינעלע פעמיניסטן. ווייל זיי זענען געווען אויף די זייט מיט די רעבעצן קעגן די ברך משה און דעמאלטס האט זיך אנגעהויבן א גאנצע קריג און מען האט זיך געפייט אויך אויף פראפערטיס און זאכן, איך ווייס נישט פונקטליך אלע דיטעילס פון די מעשה באט איך ווייס אז ס'איז אנגעגאנגען פאר יארן די קריג און נאכדעם. און ס'געווען זייער א קליינע גרופע פון מער עקסטרעמע סאטמארע חסידים, די וואס האבן נישט געקענט, זיי האבן נישט געקענט נאכלאזן אז דער רבי איז אוועק, זיי האבן נישט געקענט אננעמען א נייע רבי. נאכדעם איז, נאך וואס די בית רחל משה איז אוועק, דעמאלטס האט זיך אנגעהויבן א נייע קריג מיט זיינע צוויי זון אהרן און זלמן לייב, וואס היינט איז סאטמאר, איך ווייס נישט אויב איר ווייסט דאס, באט סאטמאר איז צוטיילט אין צוויי, ס'דא די ארוינים און די זאלוינים, די מענטשן וואס, ס'דא איין ר' אהרן טייטלבוים און נאך דא זלמן לייב טייטלבוים, און די צוויי. דאס זענען די צוויי זון פון ר' יואל?
פון די ברך משה. אה פון משה. יא, ווייל די יואל האט נישט איבערגעלאזט קינדער, סאו דאס זענען די צוויי זון פונעם ברך משה, און יעצט איז דא צוויי ריזיגע סאטמאר'ס.
אבער ווער האט געדארפט זיין דער רבי לויט דער רביצן? ס'איז נישט געווען ווער, דער רבי האט נישט איבערגעלאזט קיין קינדער, איך ווייס נישט, דער רבי האט אזי האט געהאלטן אז עס זאל זיין א א סעקטע אן אן א רבי. אן א רבי, יא, אזוי ווי די חבד. יא, אינטערעסאנט. גוט, איז וואס גייט זיין אין דיין צוקונפט? וואס האסטו פאר צילן פון די קומעדיגע לאמיר זאגן פינף יאר?
איך האב אסאך שאוס וואס ס'קומט וואס ס'גייט זיין די יאר און נאכדעם ארבעט איך אויף א טור, מערצעשע עס וועט זיין איינס אין אמעריקע און איינס אין אויסלאנד, און איך ארבעט אויף מיין אלבום, נאך מער מוזיק, אידישע מוזיק, אויך אביסל ענגלישע מוזיק, ביידע, און איך האף אז צו אנקומען צו א פלאץ ווי איך קען פערפארמען אין מעדיסאן סקווער גארדען, דאס איז מיין, דאס איז מיין גאול.
זאל זיין מיטן רעכטן פוס.
אמן אמן.
איז א וועגן דיין זינגען האסטו גענומען קלאסען אדער טרענירט דו האסט א געוואלדיג שטארקע שטימע דאס דאס ווייסען אלע אבער אפילו די וואס האבן אזא רויע טאלאנט דארפן נעמען קלאסן אמאל. האסטו זיך אויסגעשולט אין זינגען? יא, איך האב אלס קינד קיינמאל נישט גענומען קיין לעסענס ביז די לעצטע, נאר ווען כ'האב אנגעהויבן צו נעמען מיין קאריער זייער זייער ערנסט האב איך אנגעהויבן צו גיין צו וואויס לעסענס, סאו די לעצטע צוויי יאר גיי איך ערליך יעדע וואך, אבער פארדעם בין איך קיינמאל נישט געגאנגען, ברוך השם מיין וואויס איז איז געזונט, ס'איז אין א גוטע קאנדישאן, איך מיין איך האב עס אייביג גוט גענוצט, אזוי זאגט די וואויס טיטשער, אבער ס'איז גוט נאך אלץ צו גיין צו וואויס לעסענס ווייל דאס איז אזוי ווי מען מאכט עקסערסייז פאר די קול, די זעלבע וועג וויאזוי מען מאכט עקסערסייז פאר עני אנדערע מאסעל.

כ'האב אלעס אליינס געמאכט אין די ווידיאו, די ווערטער, די די ליד, די פראדאקשען איז געמאכט געווארן מיט אייזיק גליק, ער איז אויך א חסידישע פראדוסער, ער איז זייער זייער טאלאנטפול, און זיין סטייל איז זייער אזוי ווי ראק, אויכעט אביסל אפשר בלוזי, ער האט זייער גוטע רידעמס, סאו כ'האב געוואוסט אז ער גייט פארשטיין צו די מוזיק, און אויכעט אונז זעמיר זייער גוטע פרענדס, און ס'איז געווען זייער אסאך פאן צו ארבעטן מיט מיין פרענד אויף דעם, און ער האט געטון עכט א גוטע ארבעט, און נאכדעם האב איך געהאט מיין אנדערע פרענד האט געשפילט פיאנא, און אנדערש פאר ענדאגעמיק, דאס איז געווען א פראדזשעקט וואס האבן מיר געטון צוזאמען, און די גאנצע פראצעדור דערפון איז געווען זייער זייער אסאך פאן.
מעג איך פרעגן ווער האט געשפילט גיטאר?
אה, סאו העהעהע. די גיטאר איז זייער גוט. סאו דער וואס האט געשפילט גיטאר איז א חסידישער און ער וויל נישט ווערן, ער וויל נישט מענטשן זאלן וויסן אז ס'איז אים, ווייל ער ארבעט מיט אסאך חסידישע זינגערס און ער וויל נישט ס'זאל אפשר האבן א אפעקט אויף זיין קאריער. און ער איז א פרומער סא כ'קען אים נישט פערזענליך, אייזיק אייזיק האט אים גערופן צו שפילן די גיטאר, אייזיק קען אים. איז ער האט עס ער האט רעקארדירט זיין סעסיע שטילערהייט און דו קענסט אים אפילו נישט פערזענליך?
יא ער האט רעקארדירט אלע אסאך ער האט רעקארדירט אפאר סעשאנס. און אונז האמיר ארויסגעפיקט וועלכע אונז וויל מיר נוצן אונז האמיר צוזאמגעשטעלט אלעס.
נו, אויב איר הערט זיך צו, זאל איר וויסן זיין אז איך האלט זער פון זיין גיטאר שפילן.
יא, ער איז גוט, ניין? יא, אויסערגעווענליך. עס גיט צו אסאך צום ליד, לויט מיין מיינונג.

ס'איז געווען, כ'האב זייער הנאה געהאט, קודם כל ס'איז הערליך שיין מיט די וואסער און די נעטשור, און און פערפארמען פאר די מענטשן וואס האבן אזוי ליב אידיש איז געווען אזוי געשמאק, און צו זיין ארום מענטשן וואס רעדן אידיש, ס'געווען גאר געשמאק, די עסן איז אויך זייער גוט געווען.
און כשר דערצו.
יא.
גוט, און יא, דאס איז בכלל א פענאמען וואס מענטשן האבן דיך ליב פון אסאך סביבות, פון אידישיסטן, פון ניט אידן, פון אידן פון א גאנצן טאג, און און אפילו חסידים, ווי אזוי באציסטו זיך מיט חסידים? איך האב געהערט אז דו באקומסט פאון קאלס אמאל אדער טעקסט פון מענטשן וואס זענען נאכאלץ שטארק איינגעבונדן מיט דער חסידישע באוועגונג און נישט זענען נישט פריי אבער זיי האבן זייער ליב דיך און דיין מוזיק, יא? יא, סאו איך רוף עס אסאך אז איך האב באהאלטענע חסידים, גאוסט

און זיי פארפאסן, אבער דאס איז די לעבן וואס זיי טשוזן, און איך קען גארנישט טון צו דעם, און כ'האב אפילו נישט, ס'איז מיר אפילו נישט בייגעפאלן ווי סאך פענס איך האב אין די חסידישע וועלט, ביז איך בין איין די פורים, לעצטע פורים האב איך געוואקט אין די גאס, און יעדער איינער איז אנגעשיכורט פורים, און אלע מענער האבן מיך באפאלן, ריק איר אויס, ריק איר אויס, נישט אלע, באט אסאך, און כ'האב ממש געדארפט האבן א באדי גארד צו קענען דורך וואקן, דעמאלטס האב איך איינגעזען ווי סאך פון די חסידים און פון די בחורים וואס הערן אויס מיין סאנגס און קוקן מיינע ווידיאוס און איך ווייס אפילו נישט דערפון. דאס הייסט דו האסט געדארפט האבן א באדי גארד צוליב עס געווען צוליב א סכנה פון מענטשן דיך אטאקירן? און אים נישט א סכנה באט ס'געווען אזוי אומבאקוועם און כ'בין אינמיטן פון וויליאמסבורג און די מענטשן וואס ווייסן נישט ווער איך בין האבן אנגעקוקט אזוי ווער איז די פרוי וואס יעדער איינער שרייט נאך. און האלט זיך זיכער. און. ס'איז נישט געווען אזויווי ס'איז נישט געווען רעספעקטפול צו צו אדורכוואקן אזוי אין וויליאמסבורג און כ'בין געווען אנגעטון צניעות'דיג כ'האב געהאט א פארשטעלעך. איז געווען פארשטעלט ווי א כהן גדול, און געווען אנגעטון זייער צניעות'דיג, אבער נאך אלץ איז געווען זייער מאדנע אז אזויפיל בחורים און מענער ווייסן ווער עפעס א פרעמדע פרוי איז.
און ווי אזוי באציסטו זיך מיט מיט אידישיסטן? קודם כל איז דאס אידיש אביסל מאדנע, אבער מ'קען זיך אן עצה געבן מיט דעם, דו קענסט מיך פארשטייען און אנדערע.
יא איך פארשטיי זייער גוט, נישט יעדעם איינעם, ס'איז דא מענטשן וואס איך פארשטיי מער ווי אנדערע, דיך פארשטיי איך גראדע זייער גוט און קלאר, און יא, איך האב זייער הנאה פון די אידישיסטן. מיר אויך, און מיר ווילן דיך דערמוטיגן ווייטער צו זינגען און צו רעדן טאקע אויף אידיש, עס איז זייער א גרויסע פרייד ווען איך זעה פון דיר ווידיאוס און אודיאוס מיט דיין געשמאקן אידיש.
יא, שכוח.
גוט, א גרויסן דאנק פאר דער צייט, ווילסטו נאך עפעס איבערגעבן?
סאו איך וויל זאגן פאר די עולם זאל קומען צו מיינע שאוס ווער ס'איז דא לאקאל אין די אפער וועסט סייד, אוגוסט טווענטי פאר, און נאכדעם די חזנות שאו, ווער ס'האט ליב חזנות, גייט זיין סעפטעמבער טווענטי, כ'האב נאכנישט ארויף געלייגט די לינק אבער כ'גיי עס ארויף לייגן אויף מיין אינסטעגרעם און אויף מיין וועבסייט, כ'האב אויך א וועבסייט, rickyroz דאט קאם.

אקעי. א גרויסן דאנק, זיי מצליח, און האפן מיר אלע דיך צו זען ביי די קומעדיגע קאנצערטן, און אויך אויף יוטוב און אינסטעגרעם. יא, שקויעך, זיי געזונט. שקויעך דיר. כל טוב.